Insellmulkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa, l-aħħar darba li ħa nkunu qegħdin nittrattaw ix-xtajtiet Maltin. Għax meta bdejna din l-avventura, bdejna ngħidu ħa tilbaħ jew xi għadira jew għajn tuffieħa għax l-iktar popolari. Imma ħol xagħrek.
U ġib iż-żejt.
Min ikollu. Ġalina.
Eżatt. X'jgħaddu? Jgħaddu l-iktar żewġ bajjiet li forsi kienu imprevedibbli. Underdogs. Però meta tħares lejhom, it-tnejn huma sbieħ ħafna. Qed nitkellmu dwar Ħondoq ir-Rummien f'Għawdex u Għar Lapsi f'Malta. U llum ħa nkunu qed nurukom l-avventura tagħna għax morna nżur daw iż-żewġ bajjiet. Ovvjament, Sander Ħalba ttikata u jiena bqajt Malta Għar Lapsi. Mhux hekk, jien mort Għawdex u taf kif bdiet? Mela bdejt billi tlajt fuq il-vapur t'Għawdex. U se taraw kemm daw iż-żewġ finalisti tagħna għandhom komuni bejniethom. Eżempju, faċċata ta' Ħondoq ir-Rummin hemm il-gżira ta' Kemuna.
Filwaqt li Arlapsi qiegħda faċċata ta' filfla li għandu speċjali dan il-post li meta tħares lejk jisu pol naturali, imma id-differenza għal dej pajdi puż normali li mmorru li hawnhekk huwa baħar sabiħ, miftuħ u blu. Forsi ma jagħmlux daqshekk għalih it-turisti għaliex Il-post huwa ċkejken u ma tantx hawn fejn jkun hawn deck chairs u postijiet biex tixxemmex imma l-bqija huwa post sabiħ immens. Jekk tħobb timxi, hawn mixja sabiħa wkoll fuq l-irdum u jekk tiġi fil-ħin it-tajjeb tista' wkoll tammira x-xemx nieżla f'dal ġmiel ta' xenarju. Ħondoq huwa ħafna isbaħ meta jisbaħ. It-tnejn li huma imma l-aċċess tagħhom tista' tgħid illi trid tinżel niżla daqsxejn wieqfa mhux ħażin kemm hawn kif ukoll in-naħa l-oħra. Anke qrib Ħondoq ir-Rummien hawn ħafna u ħafna fejn timxi. Fil-fatt tista' timxi sa l-Imġarr jekk trid minn hawnhekk u ta' min ngħidulkom illi għal min qatt ma ġie 'l Ħondoq ir-Rummien, Ondoq ir-rummien, hawn ir-ramel. Hu inkredibbli kemm iż-żewġ tajtiet tal-lum jixxiebħu għaliex anke hawnhekk fl-1960 kien hawn il-ħsieb li jsir distillery plant eh, illi mbagħad sfaxxa fix-xejn u nbidel. Imma naħa l-oħra. Hawnhekk ukoll insibu reverse osmosis li bħal ma nafu qabel kien hawn problema kbira ħafna ta' nuqqas ta' ilma.

Jien kont naħseb weraq xi magħżun, mhux magħżun kien imma il-laqam tiegħu meżun. Is-sbuħ jaqtar lapsi tasal ukoll b'daw id-dgħajjes ħelwien u żgħar li jsibu l-kenn hawnhekk f'Għar Lapsi. U hawn ukoll bosta bosta boat houses ikkuluriti ta' nies li huma dilettanti u dilettanti kbar tas-sajd. X'tagħmlu hawn? Qabel kien ikun hawn dgħajsa ta' xi tziju ta' great uncle, kien ikun hawn id-dgħajsa, kien iżommha d-dgħajsa. Dan ilu hawn minn qabel il-gwerra, għax rajt ktieb li meta għamlu r-radar station hawn fejn hawn il-reverse osmosis, kien hemm l-ewwel radar station li kien hawn tal-Ingliżi. U hawnhekk kien eh, fuq il-ktieb li rajt, kien diġà jeżisti. Dalar?
Ejwa, ejwa. Hawnhekk għax għar lapsi kienet ta' pers ta' familja waħda. Lapsi. Lapsi, tibda meta jmun xar, kien hemm gate, Hemm dak it-torri, minn jiena smajt li xi familja mitzi. Dak torri ta' hekk tal-viċin?
Iva, wkoll, wkoll. Ma l-art kollha kienet ta' dil-familja. U t-tiju, mhux tiju tiegħi, ta' tiju tal- Great, great, great. Eh, kien talab biex ħaffer u ħaffer ħaffer dalar. U l-lum għandhom post fejn jibidlu l-malja.
Ta' min ngħidu li fil-qiegħ ta' Ħondoq ir-Rummien hemm il-kejbils li jqabbdu l-elettriku bejn Malta u Għawdex. U tħares din il-bajja insibu il-kappella tal-Madonna tal-Blat. Issa, tafu l-kappelli tagħna kollha bil-leġġendi u l-leġġenda ta' din il-kappella hi sempliċi ħafna. Jaħsbu li nbniet biex minn Kemuna tinstema' il-quddies. Għaliex għax ġieli tant ikun maltemp u riħ, llum ma jiċċajtax, eh, li l-qassis ma setax jaqsam il-fliegu għal Kemuna u allura kienu eh, eh, Jandru 'l quddies minn hawn u jisimgħu minn Kemuna, sakemm hi vera ma nafx. Iż-żewġ postijiet huma magħrufa ħafna mad-divers, speċjalment hawnhekk meta tinżel fil-qiegħ tal-baħar hawn għerien illi huma spettakolari ħafna. U għandek hawn il-ħut hawnhekk huma vera friendly. Jista' jkun għax mis-Siġġiewi, ma nafx. Min ikun ħa jibda d-diving hawnhekk f'Ħondoq ir-Rummien huwa ftit aħjar għax hawn iktar 'il quħ u inqas perikoluż. Joe, int mill-Qala? Jiena mill-Qala trabbejt ġa dan ir-raħal. U qed qed qed Joe, għidilna kif kien Ħondoq ir-Rummien ftit żmien ilu. Sewwa, dan post li konna niġu Spiċi dakinhar dak iż-żmien kien tal-Mużew tal-Azzjoni Kattolika tfal. Bravu dak iż-żmien.
Dakinhar kien konna bravi. U hawnhekk il-bajja kienet ħafna ħafna ikbar milli hi. Per eżempju, fejn hemm dik l-umbrella hemmhekk, qed tara dik is-siġra, hemmhekk konna naqbżu għal rasna. Jiġifieri kien dejjem. Il-baħar kien jibqa' deżem ġew. Żgur, u żgur il-bajja kienet iżjed il-ġewwa kienet l-hemmhekk. Dan peress li hawnhekk Inbena l-Malta Xatt, għamlu ħafna explosions, probjament raġel miet hawnhekk bil-ġebel kien. U għax kienu jalquh. U eh, dak il-ġebel, peress li ħafna minnu mar fil-baħar, alright, sar ramel, ġebel u dejjem iġib, dejjem iġib, dejjem iġib. Hawnhekk. Il-mod iffurma bajja. Emmissa, sinjuri, jiena minn hawn eh, nixtieq li nagħlaq il-votazzjoni, anzi qabel nagħlqu l-votazzjoni għalli nkunu nafu mir-rebaħ, Ejja nieħdu l-aħħar erba' voti li nsibu. Tlaqna? X'ismek? Joseph.
Joseph mill-Qala int? Le le, mix-Xewkija.
Mix-Xewkija, isma' kieku kellek tivvota x'aħna qed nagħmlu l-isbaħ xtajtha. Bejgħar Lapsi u Ħondoq ir-Rummien li int tivvota. Mhux Ħondoq ir-Rummien. Qatt jien, eh? Bla dubju. Bla dubju. Dejjem ġid. dejjem iġib. Alla f'si li żjed li nafu, għandu għarrom jien jgħidu li sabiħ ma jien fuq għal Mela ħana tul vota law imma. Għandu għarrom jien.
Mux għax għaw ċi, jgħed tajtek. Le, għavolja mill-qalem ma xorta. Xorta tara izba. Eżat. Mela, Mnaw ftit ora tkun taf minn rebaħ. Dejjem iġib, dejjem iġib. Inti x'tistenna minn hawn ċier mhux ħondoq ir-rummin ħanażillek. Imma hawnhekk sabiħ ukoll. Aw sabiħ ukoll, ovvjament, għax ikun ma ġejtu. 99% nivvota l-hawnhekk. Ħondoq ir-rummin. Ħondoq ir-rummin.
Tajjeb, issa naraw min ħa jirbaħ. U b'riefnu nħabbru li l-isbaħ xtajta f'Malta u Għawdex hi Ann Lazzi!
Proset, proset lil taħt li ma. Siġġiewi. Siġġiewi, taħt is-siġġiewi minna u nselli il-lawċin kollha l-imsiken eh, eh, tlifnija di, tlifnija. Oh. Oħdejja għandi lil Naomi. Naomi, inti l-immaġina inti mis-siġġiewi, miex hekk? Minix mis-Siċili.
Eh, le?
Le. Ma minn fejn?
Mill-Fgura.
Allora sorry, kif tinnomina tkun l-ewwel waħda li tinnomina l-arlapsi? Għax hawnhekk ehm, l-arlsija joqgħod iżurriq, viċin, jiena nħobb nom, so hawnhekk għalija l-isbaħ.
Mela la joġbokaw u kont propju inti li nominajtu l-ewwel. U tkun ħafna wkoll. Ħantuk barbecue biex tibda. Tista' tagħmel barbecue sew? Eh? Tista' tagħmel Tista' tagħmel barbecue sew? Tista' tagħmel barbecue?
Ma naħsibx. Mela, mela x'imkien ieħor li mmur ta'. Ma naħsibx, qatt ma għamilna barbecue għaw, dejjem nowm ġejt. Tajjeb.
Xo għamel barbecue fejn fejn hu legali imma dan minn għand minn għandhom minn infrastructure Malta għalik.